Dau rhan un. Um, chi feddwl amdano fo fel bydd gennych chi lawer o le i gael marciau. Right? Ddigon o bethau ydych chi ddweud. Uh, a just, just cyfeirio at y data bob tro. Gymaint, am, gymaint o fanylion a medrych chi. Okay? Felly am y deg eiliad cyntaf, mae'n teithio ar gyflymder cyson. Neu, neu bianydd cyson, os oes 'na ddim, um, di, di cyfeiriad ddim yn dod yn bwysig iddi yn ein, so fedrwch chi ddefnyddio bianydd cyson. Mae gan bod y graff yn dweud cyflymder, dwi wedi dewis y gair cyflymder. Okay? Um, felly, am y deg eiliad cyntaf, mae'r bws yn teithio ar gyflymder cyson o 5 metr yr eiliad. Right? Am ddeg eiliad. Okay. Um, yna mae'n cyflymu'n, ddim, dim ond yn cyflymu, ond mae'n cyflymu'n gyson, yn rili really pwysig. Iawn, hwnna'n llynedd syth yn ei ymwneud. Okay. Am ddeg eiliad, so am ddeg eiliad o fan am llynedd yn yna. Mae'n lle gwahanol. Lle, lle yn ddeg eiliad yna, mae'n cyflymu'n gyson, Reit. Nes cyrraedd 20 metr yr eiliad, mae'n cyflymu am ddeg eiliad. Cyfrifiad rwan, mae'n werth roed chi'n haen uwch, da chi'n mynd am 5 neu 6 marc bob tro, rhowch gyfrifiad i fewn os medrwch chi. Iawn? Felly, be di'r cyflymiad? Wel, y cyflymiad ydy'r newid mewn cyflymder, so mae'n 20 tynnu ffwrdd 5, rhan i fo'r amser mae hynna di wneud iddi. Reit? Gallai tynnu 5 neu 15 rhan i fod deg nid 1.5 metr yr eiliad sgwâr. Rhwng A a B, mae bws yn teithio ar gyflymder cyson o 20 metr yr eiliad, am ugain eiliad, 20 eiliad yna. No? Gymaint o data da ni'n rhoi i mewn. Wedyn yn B, na ydych chi'n wedi gweld hwn yn aml iawn, Ok NB, mae'r bws yn arafu, ond tro ma mae'n arafu'n anghyson. Chi'n gweld? So, felly mae'r cyflymder yn lleihau, hwn yn mynd i lawr, mae'n mynd i fynd yn arafech, mae'n arafu, right? ond dwi ddim yn arafu'n gyson, fel mae rhan fod ni wedi gweld fel arfer, mae'n hen gwestiynau, a byddech chi'n gwneud y, uh, efo'r efo beic yn y gwersi, right? mae hwn yn arafiad anghyson. Iawn? Ydych chi'n gweld hwnna yn aml iawn? Yym, yn enwedig efo parasiwtid gyda'r llaw. Reit, mae parasiwtid yn gwneud hynny, mae yna rafu'n sydyn iawn i ddechrau, a wedyn mae'r arafiad yn lleihau nes bod yn cyrraedd cyflymder cyson newydd, iawn? So, byddwch yn barod am hwnna, arafiad anghyson. Reit, a mae'n neud hynny am 30 eiliad nes bod o'n cyrraedd, nes bod o'n dod yn llonydd. Iawn. A wedyn, nid yn hollol siŵr o'ch gwech marc chi. Um, na, cyn hynny, ia. Tros y 30 eiliad, mae gwerth yr arafiad yn lleihau. Okay? Felly fan hyn, mae'n arafu, mae'n mynd o 20 lawr i dedwn ni uh, 15, reit? Mae'n amser byr iawn, iawn, iawn. So mae'r arafiad yn fawr iawn yna. Ond wedyn mae'n mynd o 15 i 10 mae'n mwy o amser, a wedyn o 5 i ddim dros, ww, dros 15 eiliad tydi. So mae'r arafiad yn lleihau uh, dros yr amser yna. A da ni'n gwybod hynny uh, yn weledol oherwydd bod graddiant y graff yn lleihau. Mae'n mynd yn llai a llai serth. Okay. A wedyn fel dwi'n dweud, i ryn siwr o chwech marc, yr arafiad cyfartalog yw'r newid mewn cyflymder, sef 20, mae'n mynd o, o 20 i ddim dros yr amser, um, sef 30 eiliad. A chi'n cael 0.67. Os da chi yn meddwl am uh, minus, sut ydych chi'n cael minus? Wel, os ydych chi'n meddwl amdano fo fel cyflymiad, bydde fo wedi yn dim tynnu ffwrdd 20, sef minus 20 rhan efo 30, sef minus 0.67 metr eiliad sgwar. Felly mae'r cyflymiad yn minus 0.67 metr eiliad sgwar, neu os ydych chi'n galw hwnna radiad yn syth bin, ydych chi jyst yn dweud 0.67 metr eiliad sgwar. Ok, a felly dyna diwedd dau rhan un.